noħorġu mill-barakka ta' fuq u ninżlu triq il-merkanti. U xelluk insibu il-berġa tal-Italja. Il-pjanta ta' din il-berġa ukoll saret minn ġlorr mukassar. Ħafna żmien wara, inħadmet il-faċċata fuq stil barokk li naraw illum. Fil-bini tal-berġa tal-Italja, illum insibu l-uffiċini tal-MTA, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan huwa Palazzo Parisio, mibni fi żmien il-Kavallieri. Hawnhekk, Napuljun għex fil-ftit jiem li dam Malta, wara li keċċa lill-Kavallieri mill-Gżejjer Maltin fl-1798. Nibqgħu neżlin minn Triq il-Merkanti biex niksru għal quddiem il-Konkatidral ta' San Ġwann. San Ġwann kien il-protettur tal-Kavallieri, allura ma setax jonqos illi l-Gran Mastru La Cassière, li bena minn butu din il-knisja, jiddedika lil dan il-qaddis. Ġlormu Cassar għamel il-pjanti tal-knisja. Ġlormu Cassar studja l-arkitettura militari. Allura ninnutaw kif il-kampnari jixbħu lil xi torri fortifikat. Ninnutaw ukoll il-ħitan lixxi tal-faċċata ta' San Ġwann. Imma minn ġewwa, il-Knisja ta' San Ġwann nistgħu nsejħulha mużew tal-arti, bil-pittura tal-Caravaggio, taqtugħ ir-ras ta' San Ġwann fl-oratorju, bis-saqaf impitter minn Mattia Preti, u bl-iskultura barokka mal-ħitan tal-knisja minn ġewwa. Jekk minn quddiem il-Konkatidral niksru lejn il-lemin u nimxu matul Triq ir-Repubblika, naslu quddiem il-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja. Minflok dan il-bini, darba kien hawn il-berġa ta' Auvergne li ntlaqtet u ġġarrfet bil-bombi tal-gwerra. Quddiem il-qorti nsibu il-bust tal-Papa Piju Ħamsa li bagħat f'Malta lill-inġinier tiegħu, Franġisku Lapparelli, biex jiddisinja l-Belt Valletta. Il-Papa Piju Ħamsa bagħat ukoll flus, ikel u suldati biex jgħinu fil-bini tal-belt. Dan huwa il-monument tal-Otto Settembre, li jfakkarna fir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin kontra t-Torok Ottomani fl-Assedju l-Kbir tal-1565. Il-monument huwa xogħol l-iskultur Malti li ġa semmejna l-ewwel, Antonio Sciortino. It-tliet figuri li fih il-monument jirrappreżentaw lil Malta, lir-reliġjon Nisranija u liċ-ċiviltà Ewropea. Ngħaddu minn ħdejn Pjazza Reġina, bil-bini tal-Bibjoteka in-naħa ta' ġewwa, biex naslu fi Pjazza San Ġorġ, bil-bini sabiħ tal-Palazz mal-ġenb tagħha. Kien Ġlormu Cassar li ħadem il-pjanti tal-Palazz. Illum dan il-bini nsejħulu il-Palazz tal-President u fil-fatt hawnhekk insibu l-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika ta' Malta. Hawnhekk sas-sena 2014 kien jiltaqa' l-Parlament Malti. insibu il-Kamra tat-Tronn fejn l-ambaxxaturi barranin jiltaqgħu mal-President ta' Malta, insibu wkoll l-Armerija u sett ta' razzi, jiġifieri pitturi rrakkmati bil-ħajt. Ninnutaw mal-ħajt tal-palazz il-plakek tal-irħam li jfakkruna f'bosta ġrajjiet importanti li għadda minnhom pajjiżna. Din il-plakka tfakkarna fl-għoti tal-George Cross lill-Maltin minħabba l-qlubija li wrew fl-aħħar gwerra.

L-aħħar suldati Ingliżi jitilqu minn Malta, 31 ta' Marzu 1979, li baqa' magħruf bħala Jum il-Ħelsien. Minn Pjazza San Ġorġ ninżlu minn Triq it-Teatru. Fuq il-lemin ninnotaw il-bieb prinċipali tat-Teatru Manwel, mibni mill-Gran Mastru Manwel de Filena għad-divertiment tal-Kavallieri u anke tal-Maltin. Ftit 'l isfel mit-teatru nsibu il-knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Qabel induru għal Pjazza Indipendenza, ninnutaw kif bosta mill-kantunieri tal-Belt Valletta huma mżejnin b'xi statwa ta' xi qaddis. Fi Pjazza Indipendenza jispikka l-monument lil Dun Mikiel Scerri u sħabu li ġew xkubettjati mill-Franċiżi ta' Napuljun wara li nqabdu jikkonfoffaw kontra il-ħakma tas-suldati Franċiżi. Hawnhekk il-kavallieri kellhom żewġ bereġ. Din hija l-berġa ta' Aragona. Aragona illum hija biċċa minn Spanja. Interessanti kif il-faċċata tal-berġa ta' Aragona għadha lixxa, stil Rinaxximentali kif għamilha oriġinarjament Ġlormu Cassar. Ġie miżjud biss il-portiku li naraw quddiem il-bieb prinċipali. Dan huwa il-pro-katidral Anglikan iddedikat lil San Pawl. Hawnhekk il-Kavallieri kienu bnew il-Berġa tal-Ġermanja. Il-Berġa twaqqgħet mill-Ingliżi biex minflokha inbena dan il-pro-katidral. Jekk nimxu lura tul Triq il-Punent, naslu fil-post imsejjaħ il-Mandraġġ. Il-kelma Mandraġġ ġejja mill-kelma Manderaggio. Il-kavallieri kellhom il-ħsieb illi jaqtgħu l-ġebel minn barriera apposta f'dan il-post. Il-ħofra kellha tinżel taħt il-livell tal-baħar biex tifforma menqa, jiġifieri ħofra mimlija bl-ilma. F'każ ta' assedju mbagħad, ix-xwieni kienu jiddaħħlu għall-kenn f'din il-menqa. Ħofra mimlija bl-ilma biex fiha jiddaħħlu x-xwieni tissejjaħ manderaggio. Ġara iżda illi l-ħaddiema ltaqgħu ma' blat iebes ħafna li jissejjaħ żonqor u ma setgħux ikomplu jħaffru. Imma l-ħofra li laħqu ħaffru saret id-dar ta' bosta foqra li xtaqu joqogħdu l-belt għaliex hawn kien hawn ħafna xogħol. Il-post beda jissejjaħ il-Mandraġġ tal-Belt. Fuq din ir-roqgħa art ġieli kien hemm madwar tlett elef ruħ jgħixu hemm, fl-hekk imsejħa kerrejjiet. Wara l-gwerra, il-ħofra imtliet bir-radam u minflokha telgħu dawn il-blokki ta' flettijiet u quddiemhom saret il-pjazza li qed naraw. Din il-pjazza, li qiegħda fejn darba kien hemm il-mandraġġ, jisimha Pjazza Mattia Preti. Mattia Preti kien il-pittur li pitter, fost l-oħrajn, is-saqaf tal-konkatidral ta' San Ġwann minn ġewwa. Mattia Preti kellu dar hawnhekk, kif għadha tfakkar din l-irħama mal-ħajt ta' dawn il-flettijiet. Hekk dorna dawra qasira mal-Belt Valletta. Ma semmejniex il-bini kollu li xtaqna nsemmu. Ma semmejniex per eżempju il-Forti Sant'Iermu u s-Sagra Infermerija jew l-Isptar tal-Kavallieri. Segwejna biss dawra li mistennija jsegwu l-istudenti meta jmorru il-fieldwork fil-Belt Valletta.